e dey very very important me sef i no expect say so many immigrants go turn up today because when we plan this uh, manifestation we say they say na only 50 people but wetin we see for piazza today e more than two to three hundred people wey come so meaning this matter of immigrants e dey important the way they dey treat us for this for this country get as e be everybody dey vex so many people wey talk today dey talk with annoyance e don tey wey me dey waka for this immigrant something no be today i dey waka dey dey see say many stories many things dey happen so many groups e dey for this city even i still thank some italians women men wey dey support wey dey stand for immigrants because they dem some of them know say wetin dey do to immigrants no good so all these ones wey dey stand with us so i thank them very well they know no be say they no know and they dey use this opportunity now dey help us dey say okay make una do we stand for na back because some of the laws wey dem put e no favour immigrant o the law dey just do am to favour themselves so this, this, this period now when this uh, this few years now when some kind government come enter the law come come turn upside down immigrant no come even get value for anything again na work o hohoho dem dey do you contract wey no get head permission di sojourner na another story house rent you no go even they no go give you house rent even they say some people no dey pay house rent na im cause am but no be everybody no dey pay house rent now if you wan tell them say if you no good go your country we dey work we dey pay tax What what of those people wey dem dey use for farm work wey dem wey dem dey give small money? my brother this farm work matter dem na only strangers na dem dey use o because the money wey dey pay strangers e no reach anything how benin dey talk am for parable amarene we don come we don come we no fit go back people dey do this farm work e know how much dey pay dem thorough and shishi but dem dey do am because dem go chop dem dey do am because dem go still send small money go home for their people but the work of that farm work na yawa.

still shook your mouth put and I and dey- hear when you talk just now I, dey- I shook my mouth too for this matter so because e dey pain me too for inside this matter. When all these people come from Igbo, they accept them, they do them thumbprint. If you do thumbprint, it's like you don't accept these people like your children. You go give them sojourner, you go give them work. give dem place to stay dis pipo wey you give dem sojourner no be say na free you go give dem work wey dem dey work dem go pay tax no be so dem come take di thing come dey do like eh, how yoruba dey call am boju boju dem come take dem come first give dem sojourner then dem no give dem work when you no give person work di sojourner go die when dem go renew dem go begin dey ask contract for work dem go begin dey ask eh, resident but they no get am so automatically some go put in they no go see am back again they go say the one wey manage bring uh, contract for work they go put am there when the thing don reach e wey expire they go come call am come take am e remain three months before again you go come put again they dey pay money all this one be like wetin you dey take dey do small pikin take akara oya come take you go follow me oya take am na just take am dey play like uh, football italian italian dey call am njoko.

as the other man for america dey talk he say na him people first before any other uh, people but uh, no be like that because this world e big well well everybody e reach everybody to stay but e depends on an individual and a country their system this way wey dem dey treat we strangers for here this one na this one first that one na we don see many o if i dey talk my own na my own other people go bring their own problem the same thing if if me and you dey work na the same work me and you dey work you dey pay tax i dey pay tax why you go come dey treat me bad e no good italians so many italians dey for outside uh, outside italy other countries dey work people are not treating them i take the example nigeria italy dey nigeria we no dey treat them bad so many countries na italy dey there even their time they even become immigrant in so many some of their children now don study here dem no see work dem go other countries go work but they are living fine there but the way they are treating strangers here is no good so sojourner wey me and you dey talk now before you come ask me this question how you go give person sojourner you wan renew you take am you keep am you no give am you say because you no bring contract for work you no bring contract for stay for house then the next thing you reach your uh, uh, police station They just carry am, they go go put am for plane, they go deport am. You know how many wey they don deport? E no good like that. You give somebody something, give am. No be say you go give am, you go take am. The thing get as e be, my brother. Concerning this coronavirus, I hear say some city dey wey dem no give money to immigrants because of say dem get permit of stay wey no reach five years. wetin you still get to shook your mouth put for down? my brother this matter of giving money i no even uh, uh, support our people to take the money because for this country if you owe them ten euro dem go dey send you recommend that and make you pay them their ten euro so if you go collect that money me i no collect because i know say at the end they go bring um,

from time to time dey waka because sometimes some of our people dey no dey know wetin dey happen mm. me i no get time now to explain so many things mm. so many women dey suffer so many men dey suffer people dey suffer no be only we africans so i know why we own too much because of our colour mm. we know africans we are proud of i'm proud to be an african because we dey intelligent we sabi so many things mm. but because of our colour they dey discriminate us but mm. all the same god will still help us